Mester kuminsá pa menshoná vijfde klas, unda ku mi tata tin un maestra hopi spesial, vijfde klas basis, i esaki tatata mi mama. Sigur esei a duna mi hopi estímulo i hopi balor agregá durante di un aña eskolar asina ei. E balor agregá no ta semper hopi dushi pa eksperensiá, Mi ta kòrda ehersisionan adishonal ku mi mester a hasi na kas, èkstra huiswèrk. Tur e kosnan ei a bin komo konsekuensia ku bo tin bo mama ku ta bo maestra. Pero sigur kosnan ku mi ta balorá mirando bèk na e aña ei i mirando bèk e impakto ku esei tabata tin pa diferente di e materianan unda ku mi mama tòg a duna mi un èkstra push. Pues esei sigur ta algo pa pa añadí i i un aspekto hopi spesial. Fuera di esei e ta keda bo mama, pues no solamente den e aña ei pero sigur tur e otro añanan ya e guia di mama, e guia di maestra di bida tambe ta totei i pero den vijfde klas mi a eksperensiá un tiki mas i nun manera diferente. Mi ta kòrda te asta ku den klas hopi biaha mi ta hisa mi dede. Pero mi ta wara te ora ku mi mama duna mi burt pa asina mi mi trese dilanti loke mi kè mi kier a trese dilanti, mirando tambe pasobra mi no ta ta kier a yam'é yefrou. Dus esei nan ta kosnan ku ta bin aserka tambe ku tin bo mama komo bo maestra. Pues sigur su parti positivo i su parti ménos positivo tambe. Pero mi ta gradisí mi mama di kurason i awendia te ya te awor ki lógikamente ta keda mi maestra di bida tambe i sigur un persona hopi spesial i mi mester añadí tambe ku e tin trinta i seis aña ke el a duna ke el a figurá komo maestra di skol den diferente nivel i ta un atmirashon pa waka kuantu studiante hende grandi mucha ta aserká mi mama te ku dia di awe I saluda Jefrou Croes di es manera ey y tambe con nan ta cordey con e ta corda hopi di nan tambe. Pues sigur di mi banda un danki pa su contribucion na ami y un danki pa tur loke ta haci na ami of pami te cu dia di awe. Mi tin diferente otro maestronan tambe cu sigur a hunga Un papel y cu mi ta corda anecdotanan kisas tin ora un tiki gracioso. Mi ta corda den eerste klas basis meneer Norman Roos y sigur algo cu mi ta corda ta cu meneer Norman Roos a duna mi un straf na dado momento mi no tabata scucha y el a laga mi bisti un horea di burico of un horea di plastic. P'asina ku p'asina mi ya e mensahe yega ku mi mester lèt tòg i mi mester skucha un tiki mas mihó. P'esei dia te ku dia di awe mi no ta lubidá i mi ta gradisié p'esei tambe pasobra mi ta kere esei hasi un impakto den mi bida i mi ta kere den erste klas mas sigui kana k'esei tambe ku e eksperiensia ei den resto di bases i den resto di otro añanan eskolar tambe. Pero sigur un hopi bon manera i kuma siña hopi di dje. I esei ta tok djis un anekdota grasioso ku di algu ku mi ta kòrda así tambe. I otro banda bo tin kleuterschool Juffrouw Edith Harms ku tambe e kabesante di e skol i ku a hasi e trabou pa hopi aña tambe i hopi admirashon p'e tambe. I despues bo ta bai Colegio Rubano Tin un kantidat di maestronan ku sigur mi ta kòrda. Esunnan ku mi ta kòrda kisas e tendensia ta pa kòrda esunnan mas di e materianan ku bo ta gusta. Pues mi ta kòrda Jufrou Brady, e idioma ingles, te ku dia di awe ku ta dunando lès. I un hende ku mi tin hopi rèspèt pe pa e kantidat di añanan ku e ta dunando lès, pa e konsistensia den hasi esaki tambe. I tòg un hende ku mi ta haya, un hende modelo ku ku tòg e manera kon e ta trese su kosnan dilanti i e manera kon e ta e ta duna su kontribushon mi ta kere no solamente a base di ta un maestra pero komo persona mi ta kere sigur hopi rèspèt p'e i hopi otro mas na Kolegio Arubano ku a duna nan kontribushon. Ta hopi great pa mi por tòg topa nan aworakí I kisas den mi memoria inmediato hopi di esnan ku mi ta topa frekuentemente wòrdu ki ta bin inmediatamente den mi memoria, pero hopi greit pa kompartí pensamentunan ku nan i tambe pa, ya, pa rekordá un tiki di en bèrdat impakto ku nan tota tin den bo bida. I esei ta un ehèmpel, pero asina tin mas ehèmpel di otro maestronan na Colegio Urbano ku sigur a hasi un impakto i na kual mi ta hopi gradisidu na nan. Entre otro Masiña di gusta ekonomi, Masiña di gusta handel, materianan ku semper mi tota gusta tota geskiedenis. Masha intrigá den den tur loke ta nos historia, pero historia mundial tambe. Pues ta kosnan ku sigur mi tin afinidat p'e i ta kosnan ku mi a disfrutá masha hopi mes durante di mi añanan na kolegio i esaki en gran parti ta danki na e maestronan tambe. Pues mi kier reconoce esey y gradici nan pa loke nan haci pa mi pero tambe pa tur otro alumno y duna nan un compliment p'e trabao duro. Mi ta yu di un maestra ca haci e trabao pa trinta i seis aña, pues sigur den cas mi a experiencia esey y mi por bisa cu no ta un trabao di horario, ban bisa, menos cu otro trabaonan. Pero sigur trabounan ku ta sigui henter dia i den mi kaso mi mes un mama anochi te mardugá ku koreksi wèrk, tambe tin ora den ròl di mentor pa studiantenan tambe ku ta trese e otro parti, e otro aspekto sosial tambe fuera di duna lès. I mi ta kere no solamente ora bo tuma e tarea ei komo maestra, bo ta un mentor pero kada maestro e pará dilanti klas ta haya nan outomátikamente no solamente ku e tarea di duna lès, pero tambe ta konsehero i tambe duna un kontribushon riba e aspekto sosial di, bon, di pais Aruba. Pues sigur nan ta asumí e ròl einan i un kòmplimènt èkstra grandi i un gradisimentu èkstra grandi pa esei i un felisitashon pa esnan ku lo bira e maestronan di aña e aña aki.